Ban sera konosí ku RCC Aruba, un grupo di akrobatistanan ku resientemente a representá Aruba na e Festival Internashonal di Sirko na Budapest, Hungaria, kaminda ku nan a sa di gana e tercer premio, e premio di brons, pero tambe e aceptacion di e publico y nan a gana un premio special pa esaki. Ban un rato ser a conoci cu RCC Aruba. Mi nomber ta Diego Jaramillo, director di e compania RCC Aruba. RCC Aruba ta un compania cu e ta estableci na Aruba desde aña dos mil dies. Nos ta haci show na diferente caminda di Aruba, diferente hotelnan na Aruba, tambe na Paseo Herencia Mall. Nos tin diesinco integrantenan den nos compania, anto di diferente lugar di Aruba, di Colombia, Venezuela y Cuba. Seis di nos artistanan a bay Budapest, cual nan ta John Freddy Badillo Garzon, Jamila Hernandez, Felipe Marin, Camilo Aguillon y mi persona. Tambe ta bon pa menciona cu prome cu nos bay Budapest, nos a bay tambe na China. tambe pa representa Aruba den un otro festival internacional. Anto nos a ta den tres ciudad diferente, na Beijing, na Shijiazhuang y tambe na Hangzhou. Mi nombre es Yamila Hernandez Ramirez, soy directora general de la compañía RCC Aruba junto con Diego Jaramillo. Desempeño el papel de directora artística y bailarina profesional. Bengo de Cuba y desde el dos mil ocho mi a haci Aruba mi cas. E ta un soño pa mi, pa nos, pa nos grupo pa yega Budapest cu ta algo hopi dificil, no ta facil pa bo yega einan. Anto nos a manda un video na e Facebook cu e video a bay viral, hopi hende a wak e, anto un di e personanan cu a wak e video el a el a manda mi un message cu ta un persona cu ta tin un agencia di artistanan hopi grandi na Rotterdam, el a contact mi anto el a bisa mi cu si e por usa nos video pa mand'e Budapest. El a manda e video, e director di Budapest, di e Circo di Budapest cu ta e Minister de Cultura, el a gusta hopi nos video anto el a bisa nos cu e kier nos acto pa hacele den su circo. Nos a bay na Budapest door di Amsterdam, prome nos a bay Amsterdam, despues di Amsterdam nos a yega Hungria, Budapest, anto na Hungria nos a haci ochenta presentacion. di e ochenta presentashon ku nos a hasi, e último ta ta na dia trinta i un di desèmber. Anto e dia ei nos a haya tambe e oportunidat di siña un tiki di papiamentu a un diferente artistanan di di e show, ku ta ta e artistanan di Etiopia, nos a siña nan papiamentu. Bon Pasko, Bon Aña! Anto tambe ta bon pa menshoná ku tur kaminda ku nos ta ta bainan,

E festival a kuminsá dia dies un di januari te ku dia dies shete. Nos ta ta hasi, den e festival nos ta hasi dos presentashon na Hungria mes. Anto den e festival ta tin hopi diferente artistanan di diferente pais, hopi mas ku den e tur. Ta tin hende di Etiopia, di Fransia, di Mongolia, Rusia, hopi hende di Rusia, di Italia, anto otro diferente camindonan, tambe e jurado ta un jurado hopi importante, e un di e yunan di Charlie Chaplin, tambe tabatin e director di casting di Cirque du Soleil, anto tambe tabatin e directora di e circo di Bouglion, cu ta un circo hopi importante na Francia, bobo bisa tambe un di e circonan mas importante na Europa. Anto tambe den e festival di Budapest ta e prome biaha cu nos a haya e oportunidad pa hiba e bandera di Aruba. Anto el a, el a parce den e magazine di e revista di, di e festival. Pa prome biaha nan a pone tambe e bandera di Aruba. E evento di e festival, el a cuminsa cu un red carpet. den cual nos a yega den un limosine, e tata un evento hopi nice, y nos a haya e oportunidad di cu e Minister di Cultura ta esun cu a ricibi nos como representantenan di Aruba, locual tata algo hopi bunita. Anto despues di ora e red carpet a caba, nos a cuminsa cu e presentacion di festival, den cual nos a haci dos show. Anto nos por bisa ku nos ta e úniko grupo ku a haya dos Stand Innovation den nos mesun presentashon.

Nos a prepará hopi pa e festival, nos a train hopi duru na Budapest den e promé lunanan ku nos a yega einan pa e preparashon di e festival. Tambe pa nos show, tur dia nos mester a hasi manera un make-up kompleto ku ta tarda manera un trinta pa kuarenta i sinku minüt. Anto despues di esei tambe nos mester bai hasi manera un warm up basta grandi paso tin hopi frio aya banda. Anto esei ta ta hopi importante paso nos mester sali anto duna un bon show pa mas di mil mil sinkoshen persona ku ta ta den e publico. Anto e ta ta un feeling hopi nice paso bo por sinti manera e energia di tur e hendenan ora nan ta kla pa esei ta un feeling hopi nice. Anto den e momento cu tur e hendenan a lanta ora nos presentacion tabata manera den e mitad di e hopi nice.

E experiencia ta ta algo unico, hopi impresionante. Nos a papia hopi cu e Minister di Cultura, pasobra el a gusta hopi hopi nos acto, hasta cu el a duna nos un auto. Paso den nos akto nos ta tima di e stage, kaminda nos ta ta bula di nos bornan riba auto anto bai bin bek. El a kumpra e auto pa nos akto, dor ku el a gusta e hopi, anto nos a pone riba e auto e nòmber di Aruba, lokual ta ta algu hopi bunita. Tambe nos a konosí hopi hendenan importante den e industria di sirko, manera e direktor di e Cirque du Soleil, casting y producer di Cirque du Soleil, tambe nos a

Despues di esaki nos a haya awor ki nos a firma dos contrat caba cu e Circo Estable di Inglaterra, caminda nos ta bay na Juli, anto tambe nos a haya un contrat pa nos bay October na e Circo di Napoleon Bonaparte, cu ta un di e circonan mas importante na Francia.

Ora cu nan a anuncia Aruba ganador esey ta ta algo hopi hopi hopi nice pasobra cu den e festivalnan aki e huradonan mes hopi di e huradonan mes nan tin nan mesun circo anto nan ta trece nan mesun artista a nos como representante di Aruba nos no a bay cu niun hurado nos a haci tur cos Ku nos trabou anto nos a mustra e públiko ku nos aktodat ta hopi bon, hopi bon prepará. Anto e bunita akohida di e públiko, anto tambe dor di esei nos a haya nos premio di tersé lugar. Anto den e momento ey Aruba a marca historia. Nos a haci un bunita amistad tambe cu e otro artistanan cu ta ta competi contra nos, manera e gainan di Spain, esunnan di Mexico, esunnan di Italia. E ta ta algu hopi, hopi, hopi nice, paso den e momento cu nos a yega e final, cu nos a haya sa cu nos ta ta den e final di e competencia, nan tur ta ta maneresa pa nos gana, anto ora nos tur a haya sa cu nos a gana e premio di bronce, tur hende a cuminsa yora di emocion, anto e ta ta algu hopi, hopi, hopi bunita.

Nos a haya e premio di e publico cu algo e ta Bo hopi bunita paso nan hopi importante di circo na Hungria. Nan a duna nos e premio paso nan a wak cu e publico a gusta hopi nos presentacion. Anto e miho premio pa nos tabata cu niun hende na na Budapest. Ora nos a yega niun hende tabata sa di Aruba. Tur hende tabata punta di unda boso nan ta bini. Nos ta bisa nan manera, no, nos ta bini di Aruba. Aruba? Where is Aruba? Where is that? So ke men, esei tata algo hopi bunita paso despues ku nos a kaba ku e festival tur hende tata papia di Aruba, anto e tata un promoshon hopi grandi ku Aruba a haya den e festival aki. Anto esei pa nos ta e mihó premio ku nos por a bin kas kuné. Dor di e bon trabou ku nos a hasi den e festibal, nos a haya hopi hopi kontratnan pa nos sigui representá Aruba i pa nos bai hasi show na diferente kaminda. Manera awor akinan nos ta bayendo na yuli na e Hypodrome Circus, ku ta un sirko estable na Inglatera. Nos ta bai hasi dies siman di kontrat einan. Anto despues di esei nos a haya un ibitashon pa un festival internashonal tambe pa representá Aruba na Italia. Na September y despues di esey nos ta bay yendo pa un circo cu ta hopi importante cu ta e circo di Buglion cu ta un circo cu a wordo inagura pa Napoleon Bonaparte tres. Esaki ta tur e contratnan cu nos a haya Anto ainda nos ta hendo mas contra aña aki, esaki ta locual nos ta bay haci. E otro nos ta sigui tumele pa e proximo añanan cu ta bin. Nos ta hopi contento y hopi agradeci cu Gobierno di Aruba cu a ricibi nos, en especial cu e Minister Xiomara Maduro, cu a duna nos un bonito reconocimiento, cu a tuma su tempo pa sinta cu nos y wak tur nos videonan pa scucha nos experiencia y nos por a transmiti na e tur locual nos a biba na Budapest. Esey ta ta algo hopi bonito y nos ta hopi contento cu nos por a bise tur e experiencianan di nos.

Cu e artistanan di RCC Aruba y nos por a presencia e show unico cu nan a brinda na Budapest y di cual nan a logra e di tercer lugar y mas cu claro pone Aruba su nomber resona internacionalmente. Di parti di Gobierno dje Aruba y mi sigur di pueblo dje Aruba nos ta gradici RCC pa e bunita Trabao aki nan y nos ta desea nan hopi exito pa tur locual ta e turnan cu nan tin planea internacionalmente y tambe proximamente e Festival Internacional di Circo na Italia. Hopi danki! Nos ta aprecia di curazon e stimacion pa Aruba y pa pone nos tambe Aruba su nomber bria internacionalmente.